no obi annim story no bɛsi ara no deɛ anya yɛate ne sɛ movie no a ɔde ba no ɛcontaini all the stars Lowin wom, Kweku Menu, Bill Asamoah, Mercy Asiedu ɛna ɛyɛ yɛn nua abaa yi a sisi ano ɔwɔ UTV Nama Mac Brown, Ejakoo kyerɛ sɛ wotumi sɛ stars no giants no ɛwom, Vivian Day wɔn nyinaa wom Wɔacompile all the celebrities, all the movie stars no de wɔn abɛtwa one single movie and we are all hoping sɛ saa single movie no drope a. Ɛbɛ resurreti movie industry no kankan Kuma Wood no back na saa nsɛm wei abobɔ aa na abɛ pie mu sesei a no Big Akoes nso abɛ kasa Big Akoes ɛɛkyerɛ mu sɛ amafra bebree ɛɛka ana ɛyɛ Kuma Wood industry no gu egu yɛ no ɛyɛ ɛyɛ saa telenovela yi a ɛbaa yɛ Kunkum Bajia ne saa nkenkaho no ɛbaa yɛ no ana nsɛm bebree ana egu Kuma Wood ɔno Big Akoes ɔno no industry no ɔyɛ industry player na industry no ɔte ase yie paa na sɛ ɔɔka nokorɛ paa esi so pi sɛ ade koro pɔtee a eguu Ghana Kumawood movie industry a ɛyɛ the downfall of Ejakoo yes big ako is sɛ Ejakoo a ɔtɔɔ fam ɛwɔ movie industry no mu no ɛno na ɛma Kumawood industry no eguuiɛ ne nsɛm nyinaa ne sɛ wohwɛ ɛyɛ Kumawood industry a Actor a ɔyɛ giant a na okura industry no paa wɔ ne nsa yam no yɛ actor a ne din de ɛyɛ Edu Kofi anaa Kofi Edu. Obiara deɛ deɛ obiara de nim no ara yɛ Ejaco. Ɔkyerɛ mu a Ejaco tɔɔ fam no ɛno ara na ɛma Kumawood industry no gu. Nti no yɛmpɛ ne toto ɛmpɛ ne noa a sɛ yɛma Kumawood no bɛsan resurrect back a ɛnneɛ yɛnkɔ nkɔfa Ejaco. Ɛyɛ very simple as tiatia. Yɛnkɔfa Ejaco mmra back. Nti no movie a Miracles reba abɛyi no, yɛrehwɛ anim sɛ ɔbɛfi kyɛ Agya Kwan wɔ mu anaa. According to ɔno, sɛ Agya Kwan bɛm paa deɛ a, yɛtwa movie thousand Kuma would ɛmba. Wofi wote mu sɛ Agya Kwan ɔwɔ real talent, ɔwɔ natural talent a Ghanafoɔ ani gye ne ho, nti sɛ Agya Kwan ɛba a, Kuma would no ɛho dɔ no ɛbɛsan nso aba back. Nti seya no deɛ, yɛ deɛ yɛakɔ yɛ mediafoɔ ne nsɛmtwerɛfoɔ deɛ, yɛgu so a ɛrehwɛ anim sɛ Miracle Films a ɔde reba Just to resurrect Kumawudi back life in the industry no, yɛrehwɛ anim sɛ anyɛ biara ɔbɛ feature aberanteɛ Ejakoo anaasɛ daabi because me ankasa megyina nea menim nokorɛ ni Ejakoo m'ani gye ne ho yie paa. Yɛntoa so a na second story no yɛbɛdi asa. Sɛ ahwɛfoɔ mobɛkae a ɛnkyɛɛ biara na ɛyɛ Kasoa Van Damme The children's president sɛ meka wo ho nipa korɔ ɛɛ ɔwɔ ne terms bi ɔ ɔtaa de twa ɛyɛ ne short short series yi bi kaa wɛ kyeken kaa wɛ kyeken kaa wɛ kyeken abranteɛ funny face na ɛnkyɛɛ bi a na funny face ho sɛm baayɛ funny face ɔno deɛ kaasoa ana ɔwɔ na ɛm sɛ ɔne wa nkorɔfoɔ bi ɛkɔ nyaa grudge wɔ hɔ funny face ma ɛtuo so aa one short pew pew pew pew wo kan a baako baako baako baako aduonu baako twenty one Twenty one gun shot ɔbɔ too mframa mu saa. Ɛno na apolisfoɔ aso teeɛ a wɔbɛsoo Afani Face de no kɔtoo mu. Na Afani Face kɔ dee mu baeɛ no, ɔbaa back, kyerɛ sɛ aberanteɛ no ɔnte sɛ odongo bi koraa nu abɛ. Ɔbaa back bɛyɛɛ live video de too ɛyɛ social media so kyerɛ mu sɛ ɛyɛ Ghana police wɔn ne nni no yie. Kyerɛ sɛ wɔn ne no nni no yie koraa, wɔayɛ te sɛ assault case, wɔayɛ assault no. na wabɔ tuo na sɛ mobɛkye no a, whether our line sisi tuo no o, ɔn line sisi nyi o, mo deɛ mo ba bɛkye no a, nka momfa anidie ne obuo mma nipa no, mombɛkye no anidie kwan so in a professional way na ɛnyɛ fɛ. Fa ne face kyerɛ mo a, wɔn baeɛ no, ɛnde nsuo boo wo a, ka sɛ ɛboo wo, ɛnka sɛ ɛpetee wo, wɔn vim no yie paa, asombo dodie bi, te sɛ wɔn de wɔn nan kra wɔ wɔ n'ayase, te sɛ ɛndeɛ ɛnyɛ easy, ɔhɔ no ɛkɔyɛɛ sɛ Jet Li ne Jackie Chan, wɔn boo no ankasa ankasa ankasa. Ɛnna ɔteɛm sɛ, Ah! Bɔne bɛn na mayɛ? Video no ka bae na fa ne face su. Barima nsu, nsu ne nisuo, ɛrepram no seyi ara. Ɔresu. Ɔse, Mato tuo na mobɛkye me a, ɔno deɛ ɔnni problem. Mobɛkye no, investigation bɛkɔ so sɛ ɔwɔ ho license anaa ɔnni ho license. Ɛnna wamfa ammɔ obiara. Ɔto kɔmframim. Mobɛkye no a, ɔne mo nni asɛm. Na dɛn na wayɛ mo nti a mobo no? Mokye no a, monhwɛ monkye no nkɔ. Ɔdi bem a, mogyaa no. Ɔnndi bem a, ɛfiri ase wɔma no. Ɔno ara ɔte ne ho ase But sɛ mo bo no saa no ɔnte aseɛ wahu na Boniface ɛresu ɛno akyi na ɔkyerɛ mu sɛ seseɛ no deɛ watena aseɛ ara adwene ho de akɔ adwendwen mu ara ɛsiane deɛ Sunnwuma ma adwen wadwendwen ho ara ahu sɛ no assault case ɔnte aseɛ seseɛ and Ghana police fa ne face sɛ ɔkɔsiw mo ɔkɔsiw mo ɔde mo kɔgyinaa mmara anim court a ɔde sika ɛretɔ so sika ɔde to so no ɛyɛ five million dollars Fa sɛn mu du. Na me koraa I just I am just wondering sɛ if Ghana police can raise that money Ghana police yɛbɛtumi raise five million dollars sika no mu odu fa nipa kyerɛ mu a ɔkɔ sue Ghana police ɛyɛ assault case Ghana police a assaultee no nti ɛno deɛ five million dollars ana ɔde ɔmo ɛka kɔ gyina mmara anim sɛ ɔmo ntua ɛmfa ɛmpata no na ɔkyerɛ mu sɛ saa sika no nsa ka a wayɛ yie a me koraa megye tum sɛ five million dollars deɛ Nea me gyina so ara bɛma menya bi a menyɛ adwuma bio, mekɔda. Ɔse wayɛ yie na yiedie no ho nko ara asa a ɔde guu hɔ no. Sister, bra, hwɛ asa a fa ne wese aye.

Wayɛ yie. Na yiedie no nko ara saa no nu o. Wotumi sɛ wɔ Jiga o ɔdi asa ankasa ankasa ankasa. Bra Fanny wonim sɛ me deɛ me ne wo ara eh, five million deɛ bi wɔ mu. Mɛsrɛ wo wo nua me hia mmoa. Me pɛ sɛ me yɛ investment. Why? So deɛ wo gye five no a wo yɛ mu one million dollar ka de ma me a ɛ ɛ ɛnyɛ bɛtɛɛ. Sɛ five nso ma me one koraa ka four. Wo ho wo ti manage four no. Wo ba mehia ho a mpɛ sɛ meyɛ investment nti mesrɛ wo aa ayɛ na wode one ato m account mu why nti no ahwɛfoɔ fa no firi se ɔkɔ siw Ghana police five million dollars ɛno yɛ compensation ɔmo fa pata no ɔgye saa sika no a wayɛ yie twɔmm yɛdie ho asa a ɔde gu hɔ no ɛno ana mo hwɛeɛ no yɛntoa nsɛm no so ɛɛ ɛdu efiadase yi a na yɛnhwiahwia nsɛm ana yɛn nyinaa nim sɛ Daa daa asetena no, sɛ nnwom nka ho a, ɛbɛyɛ den yie pa ara. Me sei, m'ani gye nnwom ho. Me are sure sɛ wo nso w'ani gye nnwom ho. Nnwom yɛ adeɛ a, ɛboa yɛn. Ebi koraa mpo se nnwom, music is the food for the soul. Obi wɔ hɔ a, ɔde nnwom fa adwene, obi wɔ hɔ a, nnwom hyɛ no nkuran. Nnwom deɛ, ɛyɛ nneɛma bebree nti, ama nnwom boa. Na mmom, yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ nnwom ankasa a yɛfiri nsɛ boa yɛn no. ɛwɔ sunsuanso bɔne bi wɔ yɛn so anaa? Yɛmfa no sei, Wahu sɛ ɛyɛ a na yɛtena kaa mu a, wohwɛ mu a, yɛtena kaa mu a, mostly no, adriversfoɔ taa bɔ nnwom wɔ kaa mu. Woyɛ driver ni na wohwɛ me a, deɛ meka no wote aseɛ. Passenger, wo nso afa kaa, wote aseɛ. Drivers taa bɔ nnwom wɔ kaa mu, na deɛ amanfoɔ bɔ wɔn ti nko saa ara. Ebi wɔ hɔ a na nnwom no afa wo, baabi a wokɔ koraa na wo werɛ fi, na kaa no de wotwam. Ebi wɔ hɔ nso a, ɛnyɛ nnwom, baabi wɔ hɔ na ɛyɛ radio, ebia na woretie news. Ebia woretie announcement bi a ɛrekɔ so, enti yebisa sɛ, So nnwom a adriversfo bɔɔ kaa mu no, kwan bi so no, etumi distracte yɛn ho ma accident ba anaa? Anaa nso sɛ, Ɛyɛ ok, yɛmmɔ nnwom no saa ara. Ɛno nti no, me nua barima baako a ɔka me ho, ɔpanyin ba Daniel, akopue mu wɔ mmɔntene so a ɔreyɛ nkurɔfo bi interview nti no, yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ interview no. Yɛba a, na deɛ ɛwɔ hɔ no, yɛde atoa mo so.
Ahwɛfoɔ yɛ wɔn akwaaba de ba UGM TV so ɛnnɛ da yi. Ɛnnɛ UGM TV yɛato yɛn ho agu mmɔntene so, yɛne pasengyafoɔ rekɔtwe nkɔmmɔ ne yɛahwɛ sɛ so nnwom a berɛ biara yɛforo kaa yɛtaa tie no, so ɛwɔ nsunsuansoɔ wɔ kaa akwanhyia so anaa. Ɛno nti ka me ho ɛ na yɛnte nsi kurom na yɛne ahwɛfoɔ nkɔtwetwe nkɔmmɔ. Me de Stephen Kofi, station master. Kwan bi so no ɛboa, kwan bi so no nso ɛmmoa. Bi wɔ hɔ a wokɔfo no kaa. Obi wɔ hɔ a wokɔforo no kaa a, driver no, passenger no kɔ kaa no mu pɛ, ɔse o driver mpakyɛw dum ɛɛm yɛfrɛ no sɛ tape no nkɔ fam kakra. The way ma na ɛ passenger bɛka akyerɛ driver no na o driver nso bɛma ne ho ne ho action a ɔbɛyɛ ama no. Obi wɔ hɔ a woka sɛ wɔkɔ kaa no mu a dum tape no te sɛ tape no yɛ n'ankasa ne dea. Nso ansa no sa awa o driver mpakyɛw ɛkɔ fam kakra a sɛ anka ɛbɛboa me ne wo nyina ɛwɔ a na driver no ɛdum no koraa ɔnsɔ bio obi so wɔ hɔ a woka kyɛ no a na wayɛ wapade ama wo menyɛ sure yɛ ne attitude nyina bɛfi driver no sɛ wobɛnya accident bɛfi driver no because ebi wɔ hɔ a yɛbɔ nyi wɔ car no mu a menfin sɛ ɛno ɛnyɛ biribiaa na driver no ahwɛ yi a ɔbɛhwɛ wɔ kwan no so no

na wama no akɔ fam. As a driver deɛ you supposed to do everything for your customers because wɔn na ɛte car no mu. Wokuta wɔn nkoa nti deɛ wɔbɛka akyerɛ wo biara no ɛwɔ sɛ woyɛ. Nnwom no boa kyerɛ sɛ womie nnwom no ɛnyɛ entertainment ayi bi a wobie no high. Ebi wɔ hɔ nso a yɛtie news, ebi wɔ hɔ a yɛbɔ nnwom. Nti nnwom no deɛ ɛboa ɛnyɛ sɛ ɛha adwene na mmom yɛmie nnwom no hoo wɔ car mu wɔ aberɛ a passengers te mu anaa aberɛ a wokura amanfoɔ a wode wɔn yɛ dɛ retu kwan. Dabi, ɛmfa car akwanhyia mma wo aberɛ a wabue nnwom no limit a wobɛtumi atie wo car ne sound. Ɛmmerɛ biribi rekɔ so wɔ car no mu a wobɛte anaasɛ wobɛhu wɔ akwan mu, w'adwene nkɔ nnwom no so bebree no. Deɛ meka kyɛ driverfoɔ ne sɛ, wobɔ nnwom wɔ car mu, ɛwɔ ha a na sɛ passenger ka sɛ low no a, Ɛwɔ sɛ wo low no because for woa wonkasa wo safety no wo car no biribi ba ho a electrical fault bi ba ho a wo nte aside that no nso so passenger no woan low no a wɔtumi report wo ma baabia because ɛnkyerɛ mmara nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wo tena car mu wo twi car wobie wo nwom hoo de tuatua amanfoɔ aso obi wɔ hɔ koraa na ɔwɔ asoyareɛ because of wo nwom no nti no Ebetumi akɔ so no trouble nti mɛsra driver foɔ sɛ nnwom a yɛbɔ no car mu no ɛyɛ deɛ but ne kwa sɛ yɛbue no hoo a ɛbɛsi si manfoɔ aso. Eh me deɛ nnwom deɛ mepɛ paa mepɛ nnwom paa me tra car no mambue nnwom a me me nyɛ ok oh me deɛ daddy Numa nnwom deɛ me bɔ paa oh me nya ani gye ne nnwom ho paa. Ɔɔ yɛfrɛ me Ishmael ayi te mm edipɛne deɛ a ɔbɛbue volume no afa wate aseɛ nti ebia sɛ obi retu car na ebia mɛfa no sɛ. Volume no ano yɛ higher. Wate aseɛ? Ebi a obi kasa a ɔnte. Ebia no onyaa obi nso a obi a ɔbɛtwa n'ani no, ebia na ɔnim sɛ bi a biribi biribi reba anaa bi a baabi kɔhyia. Ɛhɛn, ɛna ɛbɔ sometimes ɛtumi kɔ so. Ɛna ebi nso wɔ ha a, ɛno mu tie no deɛ ɛboa. Wate aseɛ? Ebi nso a ɔba no bo afu afi baabi a ɔfi. Ɔte car mu no, ɛna baabi a nnwom nka bi a nneɛma a ɛwɔ worse wɔ mu anaa ne bi no, ɛna ɛhyɛ no nkuran.

Na me din ane Ate ae yeah. Ah Mose no ɛwɔ bad side nso negative side ɛtumi de nsusuansoɔ ba cause ɛno nso tumi kɔsɛ accident cause driver no Mose ne favourite nnwom bi a yɛbɔ no ɔtumi de n'akoma ne n'adwene nyinaa ma saa nnwom cause ɔpɛ nnwom no nti ɔreka car no koraa na wɔbɔ nnwom no ɔde n'akoma nyinaa ma nnwom no nti ɔfollow nnwom no sen car na ɔka no koraa ɛno nso tumi de accident ba.

Ɛnneɛ na ahwɛfoɔ, ɛnnɛ yigye MTV, yɛto yɛn ho gu mmɔntene so no, nkɔmmɔ a yɛne adriverfoɔ ne pasengyafoɔ kɔtwetwe faa nnwom a yɛtaa tie wɔ kaa mu so nsunsuansoɔ a ɛyɛ a ɛde ba no. Aha na yɛde dwumadie no nyinaa bɛsi. Me a medi dwumadie ho kyeame yi, edin a megye so yɛ Ɔpanin Ba Kwame Daniel. Ɛno nti, Ɔsabarima, Somoe.
Ok Macheste aah ɔso mu no no Macheste aba Ɔhu sɛ yɛredi agorɔ no na yɛresua adeɛ Ɛnwom deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ paa Ɛnwom deɛ yɛde nwom gyina mu a Wo na Funny Face yɛɛ no Mɛtu no Me a meka kyerɛ wo Me megyina mu ase mesa a Oh mɛtu no simple koraa Ɛnwom deɛ ɛyɛ Ɛnwom deɛ ɛde fa adwene Ɛma yɛn ani gye Wohu wontumi nkɔ outdoor wiase a wommɔ nwom wontumi nkɔ wedding, wontumi nkɔ ayiyie, nti ɛnnwom yɛ adeɛ a daadaa asetena no, ɛboa yɛn pa ara. Nanso no yɛredi agorɔ no, na yɛrefa adwene. Ade mmiɛnsa a me nso mesua wɔ mu sɛ, ɛnwom a yɛbɔ wɔ kaa mu no, ɛmmeri saa, me ara, ɛyɛ experience, me ara mehu bi, mete kaa no mu bi, mahu sɛ obi kaae sɛ mɛsi wɔ ha, ɛma mate no ka kyerɛ driver no sɛ wɔn wɔn terms a wɔka no, ɛwɔ mu, ɛne na ɛbɔ wɔn abɔ kaa no kpankpan, wɔn wei na wɔyɛ no, Nnwom no rebɔɔ kar no mu. Esiane sɛ na ano wɔ den no nti, driver no ante. Mmere a ɔteeɛ no, na wɔtwam. Ɔde mpa no akɔsi anim. Enti ayɛ sɛ nnwom no, in a way no, ɛtumi de nsusuanso bɔne bi ba wɔ kar mu. Enti nnwom deɛ, yɛbɔɔ kar mu a, I think sɛ nka yɛmma no nkɔ fam. Sɛnea obi nso kaeɛ no, sɛ ɛyɛ dede a, obi wɔ hɔ a ɔte hɔ no, ɔte kar no mu no, ɔrefa ne ho adwene. Obi wɔ hɔ a, ɔte kar mu, ɔrekɔ interview. Interview no a ɔkɔ nyinaa no, ɔyɛ rehearsals wɔ ne tirim. Meanwhile, wo nso, worebɔ nnwom, kenkenkenkenken, Nti mesrɛ mo ɛbɔ nwuma ɔkaa mu a ɛyɛ, ɛtie news, ɛtie radio ɛyɛ, ba yɛn lowa no na biribiara nyɛ fɛ. Sɛdeɛ mekae no Friday deɛ yɛba sei a yɛnkyɛ, ɛtiatiatiatia na yɛkɔ firisɛ weekends ɛɛba, valentine nso hyɛ Sunday nti no adɔfoɔ nkɔ nkɔyɛ adɔfoɔ, wɔn nkɔ nkɔyɛ wɔn adɔyɛ na wɔn nkɔ kyerɛ ɔdɔ, mo da ɔdɔ ɛdi, valentine Sunday mekɔ medeɛ, wonkɔ na wote fie koraa no a. Fa fon na frɛ wo nua bi na at least ka ɔdɔ sɛm kyerɛ no. Yɛn nyinaa nim sɛ valentine deɛ ɛyɛ ɔdɔ nko ara. Chocolate ne bɔ nyɛ den, five cedi, seven cedi, watɔ bi na ɔde akyɛ ɔdɔfo bi. Ɛnyɛ sɛ bi a wɔ girl no wo boy nko ara, daabi. Obi a wopɛ n'asɛm, wotumi tɔ de kyɛ wo nua baa, wo nua barima. Obi a wopɛ wopɛ n'asɛm, me me ntɔ mma wo, daabi me ntɔ, but wo pɛ m'asɛm a, tɔ ma me. Woahu? Wowɔ boy, wo yere, okunu, momma yɛn na ɛnyɛ fɛ, Wahu sɛ ɔdɔ ɔdɔ events anaa ɛɛ yɛfrɛ no sɛ programs no a ɛba sɛ ɛba once once nti ɛ na ɛnyɛ fɛ. Corona virus nso wɔ hɔ nti no sɛ woregye w'ani a na wayɛ ahwɛyie. Social distan distancing no yɛmfa nyɛ adwuma, nose mask no nso yɛnhyɛ. Me ba ɛ nti na meyi me deɛ hyɛ bɔtɔm mefiri ha yɛ a mehyɛ ɛyɛ very very important nti no memfa aseda mma Agyama Herbal and Prayer Centre. Bere ne bere nyinaa no me nko ara mentumi mma ɛmmɛgyina ha sei Wohu sɛ me ho ayɛ fɛ kama kama ɛhɛɛɛe sika no bi fi hɔ na ɛɛba me bɔtɔm ana mayɛ guy ɔmo na ɔmo soma se na me bɛgyina ha sei nti no me gyina a na ɛwɔ sɛ me di ɔmo ho adanseɛ ɛde ma wo da biara me ka m'asɛm sɛ orthodox doctor mpo agye atum sɛ herbal processes no ɛyɛ very very powerful nti no me nua wote hɔ ɛɛyɛ dɛn ɔmo nkorabata no ɛyɛ mmiɛnsa Kumasi Sewia junction Atonsu Agogo wokɔ hɔ a wobɛhu papa no ankasa ankasa Ɔno bɛtena ase kamakama na wahwɛ wo. Ɔnyɛ obi a ɔma ne ho so, ɔbrɛ ne ho ase bɔkɔɔ. Ɔne wo bedi nkɔmmɔ na waboa wo. Wokɔ ɛyɛ Gbediri, bɔmpa to bɔmpa, Tema mpɔtam nso a, wubehu no wɔ hɔ. Ana ɛyɛ headquarters, Pokuase, Mayera, woba nso a, wubehu papa no ankasa na ɔne wo adi nkɔmmɔ. Frɛ no wɔ zero two four four, five seven zero three six two, zero two four four, five seven zero three six two. Apostle Egyama, ɔno ara bɛfa na ɔne wo adi nkɔmmɔ. Yɛbɔ wo mmrane ka sɛ Egyama Herbal and Prayer Centre ɔhɔ deɛ yɛ wo last stop ɛhɛn wo last stop nti no ma me da me ho na me nua baa ama Daisy me kookoo baako pɛ ɔnfa mmɔ wie dwumadi no me din de Ɔsaabarima Kojo Piesie wofrɛ me Ɔsaabarima a mɛgye wo so Nyame adom a Monday yɛbɛsan so ahyia weekends yɛnkɔdi no yie oo yɛnkɔdi no yie bye bye.

Awoɔ yɛ ɔdadwen. Afei nso woanya nna mu yareɛ bi te sɛ gloria, syphilis, chlamydia, trachoma, low sperm count, afei wofikyiri kɔ mma, fibroid, ekuro nsuo atu, kaa de wo ahwe ase, aka wo kotodwe, aka w'akyi, typhoid yareɛ, ulcer, afei nso woamu nso wo ho hyehye wo pa ara. Egyama herbal press no mekae wo sɛ yɛde ahaban no na ɛyɛ fresh a ɛyɛ foforo foforo foforo na yɛde yɛ ho adwuma de ma wo. Wo ba wei, wɔnom wii, wei, nom nsa. Ɛhɔ yɛ baabi a yɛde ahaban Ɛhyɛ nipa som de twe ne yareɛ firi ne ho. Egya ma herbal present, yɛwɔ solution, yɛwɔ ahaban, yɛwɔ nnubura, yɛwɔ nnua hini a ɛbɛtumi de asa yare no de ama wo. Nea ɛhia ne sɛ wobɛtu anamɔn na woaba Pokuase Mayera headquarters. Yɛwɔ Kumase, Sewia junction ɛna afei nso Gbekyire, Bompa to Bompa. Yehowa Nyankopɔn nhyira wo. Yɛda Agya Onyankopɔn ase sɛ Agya ama Herbal Prayer Centre na saa bere wohwɛ yɛn. Ɛdɛn na ɛyɛ wo haw? Dɛn na ɛyɛ wo amanneɛ? Dɛn na ayere wo so? Yɛatɔ yare ama wo anaa yɛabɔ wo dua? Wode yare akyi abrɛ? Yɛato aduro na ade no nenam wo mu anaa obi de aduro abɛto wo shop mu anaa obi de aduro akɔgu w'afuom na afei nso nea ɛtwe w'awoɔ koraa ne sɛ wokata w'ani a na obi ne wo aba abɛda anaa wode ɛrebɔ wo panne wɔ wo daeɛ mu anaa sunsum bi nti awoɔ ba abayifoɔ ne wo redi asie, nnipa bɔnefoɔ nso rehaw wɔ wo mpɔtam a wɔte Agya ama Herbal and Prayer Centre fa wo yareɛ bra Fibroid yareɛ da wɔ ayase, wo ba bi nom nsa, anaasɛ wo ba bi nom nnuru bɔne bi. Wei nyinaa ano yie no, yɛde dwumadie bi aba a, Kwasiada wei ne Kwasiada biara no, Gyama Herbal Presents de ahaban hyɛ asom. Na interrogation yɛ tebea a yɛfa so de ahaban hyɛ nnipa asom, na nneɛma ahodoɔ a ɛde ne di asi wɔ sum mu nyinaa no, ɛda adi. Nea wɔabubu, nea yare bi abere ne so, nea yɛatɔ ntɔmma yadeɛ ama no nyinara, Kwasiada wei ne Kwasiada biara,

to bɔ ma. Egyama herbal present yɛ ahaban ndubura nnua nhini na yɛde sa yadeɛ. Ahaban no bi a yɛde sa yare no ebi yɛ ɛyɛ Tarracum officinare ɛna afei Pepsi Dionisio Africanum, Hoslina opposita ɛna Holarina floribunda ne nyinaa nso yɛ ahaban. Egyama herbal and prayer center Onyankopɔn tumi nti wo yɛfoɔ ne ho bɛda adi.
Ɔdɔfoɔ, Agya Onyankopɔn nhyira wo. Sɛ woatɔ Agyama product a, tie no yie paa. Kwan wei na wobɛfa so a wobɛ use. Deɛ ɛhyɛ ase de ɛfiri stop dem oil ɛno nie. Sɛ wo nsa ka stop dem oil a, nea wobɛyɛ ne sɛ, wobɛsa nsuo cup mmiɛnsa agu bucket mu. Wo wie a, na wode ɛɛ nkyene aboɔ deɛ no bi mako mako seven atoto toto mu. Mfa ngu mu, sa mu fa toto mu. Wowie no saa no a, na afei wo wode adeɛ awɔ oil no ne top sei na wamia bi anaa wahwi wabua no na wa wahwiehwie nkakra nkakra nkakra mmiɛnsa na wode agu nsuo no mu saa nsuo no ayɛ ready animere wadware awie no a wokɔ akɔda no na wode ɛno ahohoro wo ho nyinaa na afei before a wode bɛhohoro wo ho no ɛsɛ sɛ woka nnome a ɛha wo wɔ abrabɔ mu abusua mu nnome ɛne nnome ama w'abrabɔ ɛnkɔ so nyinaa woka ne nyinaa sɛ awurade mmɔ no yɛ nyinaa mfiri wo so wie a ansa wode ahohoro wo ho Wowie a, ma wo ho nwo. Wo ho wo wie a, na afei woasra oil no bi na woakɔda. Na oil no bebree bɛka a, ɛda biara a wobɛdware no, fa bi sɔ wo nsuo mu na fa dware. Na afei nea wopɛ sɛ wode yɛ biara a wo gyidie bɛkyerɛ wo no, ɛno nso yɛbɛma wo kwan. Yɛde yɛ biribiara, woate. Ɛno no yɛ stop death oil. Afei yɛwie ɛno no, wei yɛ ayera kwa balm. Sɛ woso dae bɔne te sɛ obi de biribi abɔ wɔ wo dae mu anaasɛ obi ne wo ada, ade bɛkye na wate keka wo, anaa obi de biribi apem wo nipadua no fã bi ma ɛhɔ yɛ wo ya, anaasɛ woaso dae bɔne bi ma adeɛ akye a, wei na wode bɔ so mpaeɛ. Afei sɛ yɛatɔ stroke yareɛ ama wo a, wei na wobɛ use. Afei yɛtɔ yareɛ biara to wo nipadua no ani baabiara na ɛgyegye wo a, wei na wobɛ use. Yɛfrɛ no ayera kwa balm. Ɛno no no, ɛho yɛ yellow. Ok, afei yɛwie no saa no, agya ma powder nie. Powder no sɛ wo nsa ka bi a, Wobɛtumi ahu bi anadwo twelve o'clock na nea wobɛyɛ ne sɛ, ɛduru twelve o'clock rekɔ no a, wode bi bɛsi gu wo nsa benkum so na woaka asɛm no nyinaa, nea wopɛ sɛ ɛsi ne nea wompɛ sɛ ɛsi, papa ne bɔne nyinaa, wobɛka ne nyinaa agu so. Wowie a na woahu. Kae, na hunu sɛ sɛ awaresɛm na ɛreha wo a, ɛno na wobɛka. Sɛ adwuma na ɛreha wo a, ɛno na wobɛka. Sɛ ahobammɔ na wopɛ a, ɛno na wobɛka. Sɛ obi ne wo redi asi a, ɛno na wobɛka. Nea ɛha wo na ɛyɛ wo problem, ɛno na wobɛka. Ansa na wowie a, woahu paada no. Wohu wie a, ade kye a, afei nyɛ twelve bio. Baabiara, da biara ne baabi a wogyina biara no, ɛno nso wode bɛgu wo nsa benkum, na afei woahu na ayɛ fɛfɛɛfɛ fann. Worehu a, ɛmma obi nhu nea woreyɛ, ɛsɛ sɛ woyɛ no secret. Woate ase? Enti wo kaa mu o, w'adwuma mu o, wo hemfam o, ɛno ɛsɛ sɛ wode gu wo nsa benkum a na woahu. Nea ɛtɔ so biom no, powder wei no, wobɛtumi de bi afra samina biara a wopɛ, nkanka ne adasa samina sɛ wopɛ a. Ɛno na wode bɛdware na wode abɔ wo ne wo yere ne wo mma ne wo kunu ne abusua no nyinaa ho ban. Wabra bibi sunsum bi ne mu di esie me usus na me ka no o nti hyɛ no nso yɛ ma pada ɛno no ɛna afei wo deɛ no to nkyɛn nso a yɛ wɔ bibi te sɛ abɛyifoɔ nku saa abɛyifoɔ nku wei yare biara a ɔbɛyifoɔ de ato wo so no wɔ ho kwan sɛ wɔ usu nku wei bi ɛna afei kwan a yɛ fa so usu ane sɛ simple wo de bi sra sɛ wo moma so wo de twa cross anaa sɛ ebi a wo ne padua no bɛ biara na wo de kakra sra wo wie a ne mmere no wɔ bie so esi hɔ sei nkata so. Ade kye a, na wɔakata so, na ayɛ fɛfɛɛfɛ. Sei ara na yɛresu no kɛkɛ kɔsi sɛ ɛbɛsa, na wɔasan abɛtɔ foforɔ na wɔresu no aboa. Ɛna last one no a mɛka ho asɛm de akyerɛ wo no yɛ Gasaw, Grace and Spirit Anointing Oil. Wei no yɛ simple. Ɛno ara sɛ wode bɛgu wo nsam sei a, na woaposa. Woposa wie a, na wode asra baabiara a wopɛ, na afei woabɔ mpaeɛ mmiɛnsa. Ɛyɛ ahobammɔ a ɛfiri Awurade hɔ, Onyankopɔn adom, ɛyɛ grace, ɛna afei nso no, ɛɛ, baako a ɛka ho a ɛyɛ favour. na aboa wo na ayɛ fefɛɛfɛ. Wote ase? Nti ɛyɛ simple. Yusu na adanse ba a wafrɛ na waka akyerɛ me na me nso mede aba TV no so na me nso mabɛka na adi nkunim de ama yɛn. Nyankopɔn nhyira wo na ɔnka wo ho na ɛnyɛ adwuma ma wo. Amen.

Mesan rema mo akwaaba biom eh, dwumadie no eh, aha na yɛde si, me nua bɛɛma ɛyɛ Nana eh, ɔsa barima Kojo Piesie baako pɛ ae, ɔno Adaoma oh, wama yɛhu deɛ ɛrekɔ so, entertainment ae, eh, kyerɛ sɛ ɛrehuru, ɛrehuru papapapapapa eh, na menkae wo biom sɛ ɛyɛ Agya Mahɛba Prayer Centre na asɔ yɛasene. a dwumadie yɛtumi de brɛ wo. Na dwumadie no yɛ anɔpa mu nsɛm dwumadie. Ɛyɛ ɛda Dwoada kɔsi ɛda Fiada. Medɔfo, ɛyɛ a na woagye berɛ, me ne m'apamfo, ɛyɛ a na yɛatena ase, yɛdi akonnwa saa na na kyesɛ nsɛm a ɛretwa gu wɔ Ghana man mu ne aman hodoɔ so no na yɛde som Ghana man. Medɔfo, ebia na wopɛ sɛ wokɔ ɛyɛ Agyama Herbal and Prayer Centre Bɔnoma nso ɛyɛ deɛ ampa, kyɛw ɛyɛ mmiɛnsa, nkorabata no yɛ mmiɛnsa, ɛyɛ ɛɛ Kumase, Atonsu, Agogo, Sewia junction, Atonsu, Agogo, Sewia junction ɛna afei Tema, Gbekyere, Bompa to Bompa, Tema, Gbekyere, Bompa to Bompa ɛna afei ɛyɛ Nkran deɛ ɛyɛ headquarters no yɛ ɛɛ Pokuase, Maira, Pokuase Myra, mesrɛ wo, ɛyɛ a na woahyɛ no nso na woakɔhunu wɔn na woakɔgye w'ayaresa. Wobɛtumi nso afrɛ wɔn wɔ 0244570362, 0244570362. Na mekae wo bio sɛ adwumakuo bi nhia ɛyɛ sales executives, sales executives, mesrɛ wo, wogye wo ho di sɛ wotumi tɔn adeɛ a, w'ani abere sɛ wopɛ sɛ woyɛ biribi wɔ abrabɔ mu a, mesrɛ wo,

317706024631706 Mesi so biom 324631706 Wofrɛ a, wo nsa bɛka wɔn no akyerɛ sɛ nhyehyɛeɛ biara no wo ne wɔn aka no kamakamakama. Mesrɛ wo ɛɛ ɛnnɛ yi meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ ɛda dwoada ɛne ɛda fiada no yɛyɛ caution of the day enti Nyame adom

Yɛate aseɛ. From time to time no so mɛkɔ so ayɛ saa. Yoo yoo ɛɛ megye di sɛ ɛɛ wobɛma w'afidie no da biara no ada EGM TV. That's right. Yoo yɛbɛda ase paa sɛ wogye berɛ ne yɛ kasaeɛ wai. Ah okay. Yɛda ase paa. Enti ɛyɛ yɛn nua bɛɛma Selassie wɔ Takoradi ɔno na ɛnnɛ ɔwinnie. Wotumi sakra no wɔ Pɛspɔs Ɛno nti na owii no yɛ. Mesrɛ wo, ebia na wo deɛ yɛ dadwoa da. Ɛyɛ a na hwɛ EGN TV esiane sɛ yɛwɔ nneɛma pa nko ara na yɛde rema wo. Me nua barima The Indomitable Sports Anchor atena ase. Barima ampem, daako ampem, wo bɔ din no ara pem no, aane, na wama no apue. Watena ase nti no, ma menkɔ ne nkyɛn. Ampem, The Indomitable.
Sports anchor baako pɛ a sɛ adwuma deɛ nim nso. Ɛɛ ɛnɛ yi ɛɛ yɛ ne deɛ owi ne yɛ no akasa but we want to know ebi wɔ hɔ a na ɔ try yɛ but ebia wan go through the right process nti no kyerɛ yɛn sɛ ebia ɛwɔ sɛ woyɛ ne sei woyɛ ne sei na yɛ nhu. Ok sɛ ama me de ɛyɛ ahwɛfoɔ ɛkɔ abakɔsɛm mu ɛde afa Afcon ho a ɛɛ Afcon ɛhyɛ aseɛ ɛyɛ tenth February nineteen fifty seven a

host nation, Sudan no, Ethiopia ɛna afei Egypt. Nti na ɛwɔ sɛ Ethiopia ɛne South Africa ɛna ɛbɔ first match. Na ɛhɔ no ɛsiane sɛ na teams no ɛnnɔso nti no ama na wɔhyɛ aseɛ ɛfi ɛyɛ semi finals na afei yɛabɛbɔ third and fourth na afei final na yɛasɔre so. Nti South Africa antumi ammɛpue mu nti na Ethiopia a qualify. Esiane sɛ na ɔne na ɔne South Africa bɛyɛ dɛn bɛbɔ, nti na kyerɛ sɛ wakɔ, ɔyɛ stand by. Nti ɛno mu na yɛfrɛ no sɛn? Sudan yɛ host nation ɛne Egypt yɛ dɛn de bɔ ani a, Egypt tumi di nkunim ɛka mmienu a Sudan te mu baako. Nti ɛhɔ na aberanteɛ yɛfrɛ no sɛn? Rafat Atea, ɔtumi nyaa goal a na ɛdi kan koraa.

ɛne yɛfrɛ no sɛ Egypt kɔɔ finals nti Egypt atumi akyi Ethiopia ɛhyɛ wɔn four goals to nil a ɛno Ethiopia antumi ante baako koraa back then nineteen fifty seven a wɔn antumi ante baako na ɛna aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Art Diba obi ɛtɛstee sɛ yɛ Art Diba ɛɛ maame nka biribi kakra Art Diba no ama ɔno no ɔfa ɛyɛ goal king ɔhyɛ five goals ahaa during that time no nti wo a ɔde baeɛ sɛ ɛyɛ Art Diba no mesrɛ ɔno ɛna ɛfa goal king with ɛyɛ five goals nti na ama ɛno ne saa saa na ɛno nso ne deɛ ɛpue mu wɔ hɔ ahaa na yɛ panin a na yɛfrɛ no sɛ Abdul Aziz Abdullah Salem na trophy no na ne din na ɛda so ɔno nso yɛ Egyptian saa ɔno ne first CAF president first CAF president ahaa nti na ama na ɛno nso ne abakɔsɛm kakra a ɛfa ɛyɛ yɛ Afcon nso. Obi wɔ hɔnom a ɔpɛ sɛ ɔno nso de ne ne ne answer ba. Obi wɔ hɔ because I know sɛ ɛyɛ a na question no yɛde to dwa saa no a eh bebree no ara yɛ wei eh try but obi wɔ hɔ a ɔnnim process nti no ebi a na wantumi ankɔ ankɔnya. Oh okay eh ɛnɛ ɛnɛ mmerɛ deɛ ama ntentan kɛseɛ yi ɛyɛ adeɛ a ayɛ dɛ abu meka internet yi nti sɛ yɛde question no to hɔ a eh bɔ mmɔden ɛfie a da biara yɛde question no to hɔ a Ɛno ara ne sɛ wokɔ wo Google ne deɛ ɛkeka ho biabiaa, na womiamiamia so a, ɛme sɛ through process no wobɛnya mmuaeɛ na wo nso atumi de ayɛ dɛn, de aba. Ahaa, nti na. Wo da bi ɛnni need sɛ ebia, ebia mɛkɔ akɔyɛ hashtag wɔ baabi, anaasɛ just ɛno ara ne sɛ metwerɛ answer ne saa kɛkɛ. Oh, hashtag no bɛba mu a, wo Google awie anya wo answer na afei wode brɛ YeeGyemTv no, ɛhɔ na wobɛhyɛ aseɛ hashtag YeeGyemTv. Ansa na wode wo mmuaeɛ no ayɛ dɛn ato abɛka ho. Woamfa hashtag no amma no atwerɛ UGM TV na wode mmuaeɛ no ba a, megye di sɛ ɛnyɛ papa. Mpanimfoɔ se ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛgye atom. Me papa na ɛbɛka akyerɛ wo sɛ I will not buy that. Ɛkyerɛ sɛ deɛ woreka nyinaa no Ɔmfa koraa. wɔmfa.
Nti meda wo ase pa ara. Ɔma me so Eh, me dɔfo, na yɛn nua bɛɛma Ampem Daako na yɛne no retwetwe nkɔmmɔ sisiei no. Mesrɛ wo, wopɛ sɛ eh, wode wo ansa ba a, ɛyɛ hashtag EGM TV na afei wode wo ansa no wode atoa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛɛ ɛbɛtumi aboa na wo nso woatumi awini bi. It's real and it's true. Ɛɛ nipa a ɔwini ɛ nnɛ no he is not the first person a ɛɛ yɛafrɛ no. Sɛ wotaa hwɛ EGM a ɛɛ Monday no last week and then ɛyi no yɛ yɛ yɛ adeɛ a yɛyɛ a no no ɛɛ ɛnyɛ sɛ morehyɛ yɛ kɛkɛ na mmom to help you not as in to help but yɛmma ɛnyɛ fɛ sɛ at least we are appreciating you watching us ɛno nti na yɛde ɛyɛ question of the day no yɛde ba na ɛyɛ Monday ne Fridays na ɛyɛ a yɛde ba nti mesrɛ wo yɛ ano ahwɛ EGM TV mesrɛ wo na mesan ɛsi so biom sɛ yɛ gya ma yɛ Balaam Prayer Centre of course you know we can never do without them ɛsiane sɛ

wo wɔ ɛyɛ nimdie w'adwen aben wɔ ho w'aben ae sɛ me nua bɛɛma bi ba me nka ne din me srɛ wo ara na ɛɛ w'afrɛ number wei zero two four six three one seven seven zero six zero two four three ɛɛ zero two four six three one seven seven zero six wo frɛ a na deɛ ɔwɔ hɔ biara no ɛɛ yɛ tumi ɛde ahyehyɛ so me srɛ wo ɛɛ ɛyɛ a na yɛ streaming live ɛwɔ facebook nti no sɛ ɛyɛ a na ɛbrɛ ɛnni wo hɔ anaasɛ wonni adagye a ka w'akoma so yɛ mu Wobɛtumi akɔ wo fon no so, wokɔ Facebook a, woasɛkye EGM TV GH, ɛyɛ GH deɛ wɔma Ghana nti EGM TV GH, wobɛhu yɛn wɔ hɔnom. Wobɛhu sɛ ɔbaa Maraisi mete so a kyerɛ sɛ medwa m'anum de kɔ de ba. Wobɛhu me nua bɛɛma ɛyɛ Ampem Daako ɛne wɔn a wɔkeka ho nyinaa, ɔbaa pa Akua ne ɛyɛ entertainmentfoɔ ne obiara no, wobɛhu obi biara wɔ so. Nti mesrɛ wo, ɛyɛ a na woahyɛ no nso sɛ wokɔ Facebook nso a, yɛwɔ ɛhɔnom. Mesrɛ wo bio mu ara bio mu eh, na menkae wo sɛ Corona ɛyɛ real, yɛmmɔ yɛn ho ban, yɛnhyɛ yɛn nose mask, yɛnworo yɛn nsa, yɛn use yɛn sanitizer na social distancing no eh, mesrɛ wo ara yɛndi. Wo hu sɛ nsonsonoeɛ anaasɛ nneɛma bi asesa wɔ wo nipadua no mu a eh, na woa visite the nearby clinic or hospital na Yentumi nhu da ɛkɔ so mframa nam de nkyia ne aseda kɛseɛ binom ɛkɔ ama ɛyɛ Apostle Agyarma Nyame ɔnhyira no na ɔnyɛ no kɛseɛ baabi a ɔwɔ biara no Nyame ɛdi nanim na ɔnkyerɛkyerɛ no akwan afei me dɔfo ɛɛ mede aseda ɛde kɔ ama ɛyɛ me crew obi biara obi biara mentumi ɛmbobɔ din ɔkyena ɛyɛ Memeneda na Memeneda ɛbɔ nɔnson Anwumerɛ seven PM oh Beef Corner ɛreba so live and coloured you know sɛ we are serving it hot and spicy me ka sɛ eh Beef Corner wo si gyee Beef Corner wo si gyee ɛsiane sɛ yɛ bɛ gyee mu de agu wo so eh Beef no deɛ ɛbɛ bire asɛte na Nyame yɛ adom a ɔkyena anwumerɛ no kyɛ sɛ ɛbɛ sɔ me dɔfo eh aha ɛna de obi biara ɛbɛ si ɛnti no makra mo.